Dem baş heval û guhdarên hêja û bi xêrê hatinê xeleka me nû. Xeleka nû ji zimanê dayikê. Îro em ê dest bi cînavka bikin. Cînavk. Destpêkê mê cureyên cînavka ji wer nîşan bidin û pênasiya wan bêjin. Ew bêje ne. Bêje yanî gotin in. Li şûna navdêran tên bikaranîn. Erk û rista wan pêk tîne. Ji navê wan xuyayî cînavk cê navan digirin, şûna navdêran tên bikaranîn, her ku rista wan pêk tîne. Cureyên wan jî yazdeh cure ne, cînavkên kesane ê şanîdanê, cînavka vegerok, cînavka qertafî, cînavkên berbihevîn, lihevxistî, nebnavkirî, girêkî, jimarîn, pirsiyarî û cînavkên xwedîtiyê. Îro em ê li ser Cînav kên kesane bi ser kirin. Ev cûrayana herî az de cûre her yekê em ê bikin xelekek, em xwe şikil ser rawestin tam fêm bikin ka em bi hev re dest pê bikin. Cînav kên kesane ew jî em ê dest bi pênasiya wa bikin. Ew cînav kin ku şûna navê kesan digirin. Lê şino navê kesan navê mirovan. Ew jî dibin du beş, cînavkên kesane yên xwerû û cînavkên kesane yên tewandî. Yên xwerû ew dikevin şino navên xwerû yanî tên cê xwerû de. Di zaravayê kurmancî de xwerû heye û tewandî heye. Em ê ser vana jî durakê bisekinin demên pêş de. Cînavkên kesane yên xwerû ez, tu, ew, Ev ê yekjimar in. Em, hûn, ew, ev ê pirjimar in. Ez û em, ev ê em ji wan bên axêver. Kesê yekem ya de axêver, tu, hûn. Ev ê bihîzerin, bihîzer. Ev ê got dibihîzin. Kesê axêver ji ê bihîzer re diaxive. Yan jî navê wan dibe kesê duyem. Ew tê ji yek jimar re û tê ji pir jimar re. Ji kesên sêyemiyan de ê nehazir. Naxwe na cinakên me yê kesane yên xwe rû, ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ev her şeş cinavk şûna navên kesan digirin, navên xwe rû. Evana qertafên wan in. Qertafa ku li gorî cinavka ez yan im ya de me. Tu î yî. Ew e ye. Ji wana me mînaka jî serwa bin ji bo bêtir zelal bibin. Em û hûn û ew ev ên pirjmar di qertafê wê tenê hene. Yan in yan jî ne. Em ê mîna bê kengî em in kartîn kengî ne. Yanî em dibînin her yek di do pêr hatine. Yek bi tîpa dengdêr dest pê dike, im, î, e, in, yên di jî bi tîpek dengdar dest pê dike, me, ye, yî, ye, ne. Kamil mînaka bin erin. Ez xwendekar im. Di vir de valahî dikeve navbera gotina xwendekar, navdêr û navbera qertafa kesane, im. Cinavka mey xorû ez i. Ez xwendeka rim. Wisa em dibêjin ez xwendekar im. Dema ku navdêr bi, qirtaf dûrî dikeve. Valayî dikeve navê rayê de. Niha gotina rexwêna ez dixwînim. Dixwînim lêker e, ne navdêr e. Ez dixwînim. Di vir de qirtafa me kesane pê ve hatî girêdan. Naxwe, qartafê me kesan e, ji dengdêran dûr dikevin, wekî din bi gotinê ev tên girêdan wextê ku lêker bi mînak. Têbîniya didwa, ez mamoste me, ez cotkar im. Wek me got mêmina bê kengî em im bi kar tînin, kengî me bi kar tînin. Dema ku tîpa dawî ji peyvê, ji gotinê Tîpek dengdêr be, em ê qertafa kesana ya ku bi tîpa dengdar dest pê dike em ê bi kar bînin. Li vir de ez mamoste me, dawiya gotina mamoste tîpek dengdêr e. Eh, ji bo yekê me qertafa kesane a ku bi tîpa dengdar dest pê kiriye, me ew bi kar anî. Me. Me ne in bi kar anî, me. Ez cotka rim. Li vir de cotkar bi tîpek dengdar dest pê bi dawî bûye. Ji bo wê yekê me qertafa kesane a ku bi dengdêr dest pê dike me ew bikar anî. Ez cotkar im. Niha em dêna xwe bidênê Ez mamoste me, ez cotkar im. Tîpek dengdêr be em ê a dengdar bikar bînin. Heger tîpek dengdar be em ê a dengdêr bikar bînin. Enê ew jî ji bo xweşiya zimana xwe, xweşiya peyvê ye. Niha cînavkê me yê din jî heman rêzman e, tu şervan î, tu zana yî, tu diçî. Li vir di tîpê me ji dengdêran dûr ketî û bi lêkeran hatî girêdan. Dema ku dengdar be, em dengdêr bi kar tînin, tu şervan î. Tu zana di vê dekê de bi dengdar bi dengdêr dawî bûye me yî bi kar anîye. Ew heval e, ew rêwî ye, ew dibêje em dost in, em cêwî ne, em dilîz in. Hûn xurt in, Hûn hêvî ne, hûn dixebitin. Ew zarok in, ew birçî ne, ew dixwin. Cînavkên kesanê yên tewandî, min, te, wî, wê, me, we, wan, evên bi rengê zer mi nivîsandine, evanan cînavkên kesanê yên tewandî ne. Min, te, wî, wê, me, we, wan. Min li şûna cînavka kesanayî xwe rû ez. Te li şûna tu. Wî û wê li şûna ew a yekijmar. Wî tê ji nêr re û wê tê ji mêr re. Me tê şûna em, we tê şûna hûn, wan tê şûna ew a pirijmar. Ji xwe ev jî em disa ke em karin bêjin ê yekemî, ê yekemîn, ê duyemîn, ê sêyemîn, ê axêver, bihîzer, nehazir, yekijmar, pirjmar. Di vir de qertafê me ji dêvla ava ew a yekijmar di ê tewandî de bin di do. Wî û wê. Ê me yê xwe rû şeş bûn, ez, tu,

Di xelekên pêş de ji xwe em ê bidin xwe yanî giring kengî ez tê bikaranîn, kengî min tê karanîn yanî kengî ê xwerû û kengî ê tewandî. Em ana mînaka ser vana bibin min pirtûk xwend, pirtûka min ez te dibînim, te av vexwar, Ew wî nas dike, wî xweş got. Wê nan da me, ew ji wê hez dike. Me ji we re digot, hûn me hîn dikin. We çi dixwest? Ez ê wan bibînim. Niha ku em ji xwe re wana da baş bikin, wana ji hev cuda bikin, ji bo ku bêtir xuyayî bin,

Ez ê bi kurtasî vegerînim, cînavkê me yê kesane ê goştuna navê kesan digirin, du cure ne, ê xwerû hene û yên tewandî hene. Ê xwerû şeş in, ez, tu, ew, em, hûn, ew û yên tewandî jî heft in, min, te, wî, wê, me, we, wan. Ev ên xwerû qirtafên wan hene, bi ez re, im, me, tu, î, yî, e, Bi ew re e ye. Bi vanên pir ji man re em, hûn, ew, in û ne pêk tên. Têbînî ser van qirtafan hene. Ji navdêran dûr dikevin, bi lêkeran vi tên girêdan. Dema ku peyva me yê dawî bi tîpek dengdêr Bi dawî bû, em qirtafa xwe a gob tîpa dengdar dest pê dike em kartînin. Dema gob peyva me bi tîpek dengdar bi dawî bû, emê qirtafa xwe gob tîpa dengdêr dest pê dike emê bi kar bînin. Anha tenê pêwîstiya me bi ezberkirina van cînavka heye. Ev cînavkana her sêzdeh û karanîna wana ji bo tewandî û ji bo xwerû. Başka tişkî din zehmet pê dinîn heger tiştekî ne zeral hebe jî hûn karin ji me re di komenta de binivîsînin. Bimîn xêr û xweşiyê de li hêviya xeleka meynoy bin. Em ê van cînavkan her yazdeh curayan di yazdeh xeleka de ser hev dû em ê bibînin.